Ɛnnɛ ɔsɛ ɔyɛ abusua panyin wɔ Soso Amansan so, enti nkonnwa akɛse yi a ɛwɔ ha yi Kwantsen Agyeman akonnwa, Amoafo akonnwa anaa ɔhemaa akonnwa, ɛna adeyɛ hene akonnwa, ne nyinaa ɔnɔ hɔ. Ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ nokorɛ da. Na akyire yi, yɛbɛkyerɛ mo aseɛ no. Ɛno akyi yi, ɔde Nana yi nam court. ɛna ɔgu n'anim ase ɛkeka deɛ no pɛ yɛfrɛ no ɔma yɛbɛhwie ɔma nti n'abusua no ɛte wɔ po akyi ɛsɛ ɔno boa mpɔn ɛne n'abusua a ɔfrɛ no Sosomankranso a ɔno ara kɔyɛ ne emblem a ɛnnɛ ɔde dua na asi. asesegya so de akofena asi ne ni ne ne nifa ne benkum ne nifa de otu asi ne benkum no na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn ayi aa atra wɔn wɔn nkyɛ nkyɛde akyɛdeɛ. Nanso yɛn deɛ, yɛn deɛ nnɛ, ɔsebɔ a ɔda akonnwa so. Saa nneɛma yi kyerɛ sɛ ɔte ne ho bio. Nti ampa, nea ɔyɛ yi a ɔmma yi nyinaa kyerɛ sɛ ɔne abusua no ntam ɛte. Nti nnɛ, yɛn abusua yi, Ebi wɔ pepe ase. Mmiɛnsa wɔ abetifi ha. Ebi wɔ pepe ase. Ebi wɔ mu kuruwa. Kɔ ara kɔ akyiri nnɛ yɛn nyinaa yɛahyia. Nti na mede ato mo anim nnɛ sɛ deɛ Charles Boampɔ ɔyɛ no, yɛ ɛnnɛ ne nnɛ. Yɛnwene to baabi a kwanta yi a yɛtwam. Ɔne ne sasamansasa nso abusua no, yɛtwam nnɛ, yɛbɛtwa odwan na yɛde abasa akɔ akɔbɔ. Sɛ yɛne no nni hwee yɛ bio, yɛne no nni ayie yɛ, yɛne no nni ka bio, dwabɔ nso yɛne no nni dwabɔ. Biribiara.

Mo agyanom ne wɔfa no, mo akɔ aba. Yɛdi kan na ɛm sɛ mede aseda kɛseɛ ɛbɛma Awurade na yɛde bi ama mo nso a moanya daagye wɔ abusua yi ho na nnɛ moatumi abɛhyia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwendwen ne toatoa biara ɛfata sɛ Etumi si wɔ abusua mu no, obiara nso de ne deɛ bɛba. Na botaeɛ akɛseɛ a ɛsi yɛn ani so nyinaa ne sɛ, ɛm sɛ bere kakra ni no, yɛrekɔ ne yɛreba, nanso no, yɛtumi nhyiaa mu sei. Enti na ehia sɛ nea ɛrekɔ so biara no, yɛtumi ma abusua, mo aso te, na mohu nea aduru. ne nea yɛrekɔ, ɛfiri sɛ anyɛ saa a na mpɛn pii no w'ankasa koraa obi bisa wo a, ɛnyɛ ade a wobɛtumi ayi ano aka sɛ ebia sei na ɛrekɔ so anaasɛ sei, na ɛyɛ ateteateteɛ. Enti no, ɛno nti na mepɛɛ sɛ yɛbɛhyia. Nnɛ nna Kwasida yɛ yɛ afe, yɛrekɔ afe yi awieeɛ no, yɛn nyinaa atumi ayɛ nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Na afe a ebesi mu no, ntotoeɛ biara a ɛsɛ sɛ yɛyɛ fa abusua no ho no, yɛatumi asi ne gyinaeɛ. Nti mefrɛɛ mo a mada Roma na botaeɛ a ɛsi akyire no, meda mo ase.
Atena Susumansa mma yɛbɛda boampɔn ase papapapapapa na Onyankopɔn deɛ wodi n'akyi a. Biribiara nsɔɔ mu da. Ɔyɛ Ɔsonkɛseɛ Nyame a wogyina akyi a aban koraa nka wo ho. Na sɛdeɛ Nyankopɔn yii Mose maa Israel ma no, sɛdeɛ wɔyii David maa Israel ma no, sɛdeɛ wɔyii Yesu Kristo firi mu maa Wiase mmaa nyinaa no, saa nnɔ yi boaboa ma yɛn. Na menim sɛ kwan a wɔko no, ɛko no a wɔko no, ɔnyɛ pɛsɛmankomenya ɛko. Ɔko ama abitibiman, ɔko ama bahuman, ɔko ama ɛtena sosomansan mma ɛne ɛwɔ faasefoɔ ɛne ɛmaame no. Na mesrɛ mo sɛ ɛmu nyinaa mfa mpaebɔ a mu yɛ du ɛnta nkyɛ. Ago
abusua a me ne mo ahyia, me mpanimfoɔ, mmaa, mmarima a me ne mo ahyia ha. Asɛm a nka mede me baeɛ ne sɛ, ɔpanin, ɔsɔ asɛm yi mu akyere ne nkutoo. Enti mmerɛ bi yɛhyiaa ho sɛ, manhunu deɛ ɛkɔsiiɛ. Ɛne sɛ mɛsan mafrɛ afoforɔ sɛ, Mommra, mo kwan a yɛbɛfa so na ɔhaw a ɛhaw no yɛayi afiri ne so, na yɛn nyinaa akoma atɔ yɛn mu, na yɛn nyinaa anya asomdwoeɛ. Ɛna moayɛ adeɛ. Meda mo ase abusua, meda mo ase papaapa sɛ mo nyinaa bɛhyia na deɛ ɛhia yɛka. Momma nyansa ne adwene ne akoma pa mmra mo mu, na daakye no, animuonyam no nyɛ me dea, ɛnyɛ wo dea, ɛyɛ yɛn nyinaa dea. Momma yɛmfa asomdwoe, momma yɛmfa ɔdɔ, momma yɛmfa biegunyɛ, momma yɛmfa nka bom, na yɛmfa ntaa n'akyi, na ɛnyɛ ɔno a. Ka agyapadeɛ no ka yera. Meda mo ase papaapa. Madi ahoɔden. Yei a mereka yi nyinaa merehunu amane. Nti mede Nyankopɔn din, mede ahoɔden din ɛda abusua a mobaeɛ nyinaa ase. Meda mo ase.
Ɔmaa adehyeɛ ɛm sɛ na nɔpa yi nhyia mo a ɛm sɛ nyɛ bɔne. Na nansa yi ɛm sɛ moatete nsɛm bebree ɛrefa abitifi ahe nsɛm ho. Na ɛyɛ mmere kakra ni ɛm sɛ krataa bi bɛtɔɔ dwa a yɛfrɛ nsɛnkyerɛfoɔ ɛkyerɛɛ sɛ ɛyɛ me a mekasa a meyɛ abusua panin a meda ɛtena so soromansan abusua ɛda abitifi ano no. Yɛtwa yasuo. Na Tifi man no abusua a ɛwɔ mu no, y'adehyeɛ nkonnwa ne ade nyinaa y'agye afi yɛn nsam. Na ɛno nso anwie, na ne nyinaa kɔwie sɛ seesei no y'ayɛ so krataa de abrɛ yɛn sɛ seesei fi nnɛ kɔ no n'anka yɛne wɔn nni twaka biara, yɛnni kwan sɛ yɛ sɛ bɛfrɛ yɛn ho sɛ yɛyɛ adehyeɛ. Na sɛ bi kurom hɔ koraa kɔ no, na ɛnyɛ adeɛ a yɛwɔ ho kwan sɛ yɛbɛkɔ kurom hɔ. Na saa krataa a ɛkita me yi a obiara hwɛ yi, Ɛno no ne sɛ wobɛka ɔse in the judicial committee of the Kor Traditional Council and the matter between Abusuapanin Charles Kwamina Boampong and others versus Nana Aseidu Agyemang. Notice, This is the attached resolution by all Abusuapanin of the gates of the Royal Etran Bretuo family of Abitifi for your consideration. Na asɛm no nyinaa kɔwiei sɛ, seesei no, the heading no a ɛwɔ so no,

bɛdii Tolstoy Apeewa Abusua Panin, Ɔpanin Kwame Boateng Ɛtena Abusua Panin Pepe ase, Nana Anim Dwumfoɔ the Second Ankɔbea Hene of Abitifi, Ɔpanin Collins Ntiri Ofosu Appiah Abitifi Abusua Panin, and Copy to Daasebrɛ Akuamoah Agyapong the Second Kwahu Hene Abene, The Registrar Kwahu Traditional Council Mpraeso, Nana Ɔsɛe Aba Bio the Second Biretuo Hene of Kwahu. and Charles Kwabena Boampong Sosomansa Abusua Panin dated twenty seventh May twenty twenty. Nti anuanom, ɛm sɛ krataa wei yi a maka yi na obiara so bɛnya bi wɔ net no so sɛdeɛ makyerɛ mo no a yɛde bɛto hɔ ama obiara tumi anya kwanya atumi akenkan bi. Na asekyerɛ ne sɛn? Asekyerɛ nyinaa ne sɛ nnipakuo bi a wɔfrɛ wɔn ho sɛ wɔn sɛ wɔyɛ abusua mpanimfoɔ. Na abusua mpanimfoɔ no sɛ wɔayɛ meeting, na wɔfrɛɛ me meeting no a, me me mamma. Nti ɛno tumi ma wɔn kwan sɛ afei deɛ ɛsɛ sɛ wɔtumi fa me me ne abusua santen no nyinaa twa yɛ asuo. to expel us. Na deɛ ɛyɛ mu ne sɛ, na wɔsere agye yɛn dibea biara a ɛwɔ yɛn nsam sɛ adehyeɛ no, yɛadehye nkonnwa nyinaa, wɔagye afiri yɛn nsam. Na sɛbe, sɛbe, sɛbe, mpanin, mo anim, sɛ woyɛ obi a sɛbe wodwen na sɛbe woyɛ obi a w'adwen mu da hɔ fann a, saa adeɛ wei bɛyɛ dɛn na aba wo tirim sɛ wowɔ saa tumi no ne saa akwanya no de reyɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ yi? Na sɛbe ɛnyɛ sɛ ebi a obi wɔ hɔ na ɔyɛ adeɛ a yɛfrɛ bi adjective a yɛde qualify adeɛ a nipa no ayɛ no. Ɛnyɛ sɛ biribiara na ɛyɛ atɛnidie, na mmom deɛ onipa no ayɛ no, obi yɛ adeɛ no ahu sɛ adeɛ a onipa no ayɛ no, ɛmu da hɔ, nyansa bi wɔ mu, ɛka sɛ a onipa ɔyɛ nyansani paa. Na saa ara nso na obi tumi yɛ adeɛ na wo ankasa atena ase na sɛ wote ase a ɛnyɛ yie, wodwen ho a ɛnyɛ yie. Woannwen ho so so a, worentumi nte aseɛ nhu deɛ ɛrekɔ so. Na saa deɛ no, wotumi ka sɛ, saa deɛ wei, nsɛbesɛbe mo anim, na ɛyɛ nsɛnhunu kɛkɛ. Na ɛyɛ me nwanwa sɛ mpanimfoɔ a ɛte sei bɛtumi atena ase ayɛ nea wɔayɛ yi, sɛ wowo ɔhene, wote hɔ sɛ nnipa yɛ wei, sɛ me ne wo anya asɛm wɔ kɔɔto a, Ɔkwan a wofa so ne sɛ ɛnnɛ woatumi akɔtwerɛ krataa abrɛ me sɛ wa expel me, expulsion, na sɛbesɛbe, sɛ ɔman no mmara no, wo mpo na wotwerɛeɛ koraa a, medwen sɛ nka wobɛnya saa akokoduro no de ayɛ deɛ moyɛeɛ no. Na ɛyɛ awerɛho, yɛ aniwu, yɛ animguaseɛ sɛ saa nneɛma wei atumi aduru deɛ aduru. Obi ne wo anya asɛm a. Wo dea ara ne sɛ onipa no asɛm a ɔreka no, adanseɛ bi anaasɛ anoyie bi a ɔwɔ no na ade bɛma no. Na patapaadeɛ aniaden no aturutur asɛm ne sɛbe nsɛnhu a moyɛ wei na mote hɔ sɛ sɛbe obi nka dzen na ɛnkyerɛ mo. Nsɛnhu a adwene biara nni deɛ moyɛ mu a obi bɛdwen sɛ sɛbe sɛbe sɛ nsuo na ɛgyina mo tiri mu a anka menyini sɛ mobɛyɛ deɛ moyɛeɛ yi a moretumi atwerɛ krataa abrɛ abusuasanten wɔn a yɛawo wɔn, wɔn a yɛanwo wɔn nyinara, ɛka ho, sɛ wɔn adesua akonnwa a wɔn nananom aprate hɔ ama wɔn no, wo, wowɔ tumi sɛ wogye firi wɔn nsam. Na adeɛ a wɔamfa ama obi no, wotumi gye firi ne nsam. Adeɛ a wankasa bue w'ano sɛ ɛyɛ ancient decision, na ancient no koraa no, mede ho meanings ne ade nyinaa ɛbɛba obiara ahu. Na ancient, ɛyɛ thousands of years ago asɛm. Na wogyina benkum anaa nifa sɛ wohu sɛ yɛɛ dɛn ne maa saa abusua wei ɛbɛyɛ adehye abusua a wɔredi nkonnwa nti na nnɛ wowɔ tumi sɛ woafrɛ obi meeting. Sɛbesɛbesɛbe, nkwadaasɛm wei sɛ woafrɛ obi meeting. Meeting aseɛ kyerɛ sɛn? Meeting aseɛ, woyɛ me hwan? Da bɛn na me ne wagyina hɔ akasa? Mo a mosa so nyinaa, da bɛn na me ne obi akasa? anaasɛ me ne obi ayɛ nhyehyɛeɛ wɔ biribi ho. Wonyɛ me busuani, na woyɛ dɛn kɔyɛ te wo meeting ka sɛ mamma meeting nti no ɛnnɛ woretwa m'asuo ne m'abusua santen nyinaa? Anuanom, ɛwom sɛ saa asɛm wei yɛ asɛmfo baako a asi wɔ abitifi kurom hɔ, na na mmere papa mu no na ɛsɛ sɛ meyɛ ho ntotoeɛ, na Nyame adom mede asɛm no akɔdan court a seesei a me ne mo rekasa yi yɛgyina court sɛ tumi biara a wɔwɔ ne akwanya bi a wɔwɔ de yɛ deɛ wɔyɛ no, wɔmmɛkyerɛ yɛn aseɛ. Na sɛ sɛbesɛbe ɔman no ankasa ankasa constitution no a yɛwɔ no, freedom ɛɛ of ɛɛ din a yɛwɔ wɔ ɛɛ human rights a yɛwɔ wɔ kurom ha no, sɛ wohwɛ a, mede ho nkratadeɛ nyinaa bɛba. Obiara is immune article wei ɔsi every body is immune to expulsion no body in this country can be expelled by any body so nipa na yɛ bɔne sɛ deɛn kura mpo a sɛbi sɛbi ɛyɛ bɛ okum fɔ kɔ a na yɛ bɛ bu na ɛyɛ kurom ha yia na yɛ yɛ yɛ bɛ yɛ no ɔntumi nfa ɛmpam ne nfiri ɔman wei mu ɛnkɔ ɔman foforɔ biara mu aban kura ntumi nyɛ mmara no ɛbɔ biara ho ban na mɛkan ama obiara so ahu bi sɛ constitution no. It protects every citizen, every child of this city a ɔwɔ ɔman mu. Ɛsɛ wontumi expel obiara mfi kurom ha. Na anuanom, saa adeɛ wei ne nsɛmfo a akɔ so wɔ abitifi kurom hɔ. Yɛatwa me so dwan atwatwatwa, na ɛyɛ me dɛ sɛ wɔn ankasa tumi kan wɔn mu sɛ wɔkɔtwa odwan. Na sɛbesɛbe sɛ ɔkɔn dɔ dwan sɛ ɔbɛwe wo dwan a, me tiri so na akɔtwa agu. Ɛyɛ me me ti so. Wopɛ biribi de afa so sɛ wo kɔn dɔ dwan a mopɛ sɛ mokɔ dwan. Nsɛmfo ne nkyerɛwsɛm ne nkwaseasɛm wɔ yi no, me tiri so na moyɛ gu. Na wubebue w'ano ka kyerɛ me kyerɛw saa krataa wei de brɛ me sɛ nnɛ wo wo wɔ tumi. Na sɛbesɛbe, anuanom, asɛm no a yɛkaeɛ no koraa nyɛ ya sɛ nnipa hu a wɔwɔ ɛ ɛ ɛtaa saa adeɛ wei akyi. Sɛ wofa saa krataa wei hwɛ a, wonhu nnipa titiriw biara a ɔwɔ mu a ɔtumi tumi kyerɛw saa adeɛ wei de brɛ wo. Na ɔhwɛ Kwamena Sɛɛko a yɛka, mennim no, me ne no nni twa ka. Aseedu Kwabin, wo Akyeamehene a wote Abindi, wo sɛbesɛbesɛbesɛbe, ɛnnɛ wote wei, tumi a wowɔ ne dibea a wowɔ anaasɛ deɛn na w'ankasa wonhu wo ho mmɔbɔ sɛ wobɛtwa obi asuo na wode Ɔpanin Sampɔn, Lɔya Siaman Sampɔn din ahyɛ aseɛ? Ɔse ɔnnim ho hwee. Ntsi edur hɔ a wobɛ abeyi w'ano, na obi tse sɛ Kwaa Mboatse, wo Apollo a wotse pepea ase, sɛ bi agyea nyansa na ɛkaa wo, anaa nyimdeɛ bɛn na wowɔ wɔ saa nsɛm a yɛkyerɛw yi mu nea wɛn na wotse aseɛ a wode wo nsa ekotsim so sɛ worekotwa obi asuo? Na sɛ ɔba a, anim dwumfoɔ, woankɔ bea hene, ɛnnɛ wo wanya tumi sɛ nɛ wo wo korantse agye ma adehyeɛ, na wobetwa yɛ asuo? Tsena hɔ, naaso ɛbɛba abɛto wo. Na sɛbisɛbi, ofosu apia nea woaduru yi, woabɔ ɔbra aduru ne nea wote yi, na sɛ ɔse sɛbi nsɛnhunu ne nsɛmfo wei na abɛtumi ayɛ deɛ a, na ayɛ animguaseɛ nipa paa. Woyɛ animguaseɛ nipa, meka ma wiase nyinaa ate. Na wo na ahyɛ aseɛ, wo ne Adwim Dwumfoɔ ɛfrɛ no sɛ Boni K ne wei no a, ɛyɛ nsɛmfo ne Kwasi Saka no a mote hɔ a moyɛ wei no, ɛyɛ nsɛmfo ne sɛbi nkwaseasɛm de ma me. Mereka mo bi ate sɛ mo nsɛm a moyɛ nyina no, ɛte sɛ deɛ mode wira a ɛredwira ɔsono ataa so. Ɛnka yɛn, na mmom yɛbɛma moahu sɛ mmara yɛ adwuma wɔ ɔman yi mu. Na sɛ wowɔ saa tumi no a, ɛnnɛ mede mo akɔgyina kɔɔt. Obiara mmra na ɔmmɛyi n'ano, na afei aban nsi so dua mma mo sɛ deɛ moyɛeɛ no, ɛyɛ ne kwan so. Na sɛ wose obi wɔ adehyeɛ, ɛyɛ dɛn, da bɛn na ahu sɛ meyɛ ɔdehyeɛ? Akonnwa bɛn na midi nti a nnɛ deɛ woregye afiri me nsam no nyinaa yɛ nsɛm a wobɛba abɛbisa? Sɛ wose meyɛ ɔdehyeɛ deɛ a, bɛkyerɛ me akonnwa ko a medi a nnɛ meyɛ ɔdehyeɛ a woregye afiri me nsam me Royal Rice no a woregye no, ɛmu ne deɛ wɛn? Ɛno na seesei mommra na mommɛkyerɛ. Na seesei deɛ, Nyame adom, sɛdeɛ mahyɛ obiara bɔ no, yɛde akɔ abusuasanten nyinaa, mesrɛ mo, obiara nya koma, yɛde akɔdu kɔɔto. Wohwɛ a, writ a yɛde kɔeɛ ni. ne statement of claim ne nyinaa ɛna ɛwɔ ha yi ne nyinaa nnɛ nyame adom ɛwɔ kofodua high court a yɛastate asɛm no nti nyame yɛ adom a ɛnkyɛ mobɛte ho mmuayɛ saa bere yi a ɛwɔ court yi deɛ yɛnka ho nsɛm bebree na mmom no ne mepɛ sɛ busua santen nyinaa mohunu nea akɔ so ne anammɔn a yɛatu ɛwɔ asɛm ne ho efisɛ nyɛ me nko ara ɛna sɛbe ato me anaasɛ me nko ara na yɛsi yɛtwa m'asuo na mmom abusua no gyina hɔ se ɛnhe Sosomansan Royal Family nti na ɛbɛhia sɛ mɛma abusua mo nyinaa moahu nea aba ne deɛ yɛreso ayɛ wɔ ho sɛ abusua panin. Nti saa bere yi sɛ morete me nka deɛ a, na kyerɛ sɛ nea aba no no sɛ nnipa huu bi se yɛfrɛ wɔn sɛ abusua paninfoɔ. Na sɛbe sɛbe nsɛm bi wɔ hɔ a wɔkaeɛ a ɛhia nkyerɛkyerɛmu kakra. Wɔse ɛtena berɛ tuo. Na sɛbe sɛbe nananom, abusua bɛn na ɛyɛ mmienu wɔ wiase? Woyɛ bretuni a ayɛ bretuni. Woyɛ trani a ayɛ trani. Woyɛ ayukoodin a ayɛ awofi. Woyɛ kyɛ sɛ asorani a woyɛ asorani. Na sesei ɛtena bretuo no a wɔka no na ɛyɛ abusua bɛn? Na nkyerɛkyerɛm kakra wɔ hɔ. Ɛyɛ yɛ kwa ɔman mu no, ɛyɛ abene akonnwa no. Esiane sɛ mampɔnfoɔ ɛtumi bɛdi bi nti no, wɔn deɛ ɛyɛ bretufoɔ nti na wɔn baa na kyerɛ sɛ no mmom no abɛyɛ sɛ wɔyɛ biretuo, ɛna wɔn a wɔ kɔɔman mu no nso yɛ tenafoɔ. Na mmom biretuoni biara nni kɔɔman mu a ɔbɛtumi aforo sɛbesɛbe abaanwi akonnwa no abene akonnwa no amena ayie. Ɛno yɛ tenafoɔ akonnwa. Nti sɛ ɔka ɛtena biretuo a, abitifi ɛtena biretuo biara nni hɔ. Abitifi ɛtena biretuo biara nni abitifi kurom hɔ. Sɛ ɔhwɛ The List of Schools a mede rebɛkyerɛ obiara yi a, obiara behu sɛ ɛyɛ tena akonnwa, yɛnka tena abiretuo. Enti no anuanom, saa nnaadaa a wɔpɛ sɛ wɔde daadaa nnipa na wɔforo sɛ gyama sɛdeɛ obiara nnim nyansa anaa obi nnim nimdeɛ wɔ nea wɔka ho no na wɔato agu wiem na nnipa hu sɛ ebia sɛbesɛbe asɛm nokware bi wom, ɛyɛ nsɛnhunu nko ara. Nimdeɛ baako koraa nni asɛm no a wɔka mu, na wɔn ankasa yɛ denoodea, short of. Minnim sɛdeɛ yɛbɛka no sɛ nimdeɛ ankasa ankasa no wɔn nni bi, they lack knowledge a wodwen ho a wonte aseɛ sɛ asɛm a wɔka sɛ ɛtena bere tuo no a wɔka no sɛ bitifi abusua panimfoɔ abusua panimfoɔ wɔn yɛ hwan yɛ abusua a yɛwɔ no mede ho nkrataa bɛkyerɛ obiara wohwɛ krataa kita me a abusua biara wɔ n'abusua Na yɛmfiri abusua bi mu nkɔ abusua bi mu mma no nyɛ yie. Enti no, sɛ ɔka sɛ Anson abusua anaa Kurontihene abusua a, ɔyɛ tenani. Nanso wontumi nkɔfa n'akonnwa anaasɛ me mentumi nkɔ Kurontihene abusua mu nkɔ nkɔyɛ biribiara mma no nyɛ yie. Saa ara na Kurontihene nso so ntumi nkɔ Akwamuhene hɔ nkɔyɛ biribiara mma no nyɛ yie. Obiara si ne nko. A Saa na ɛte nti, wɔmmɛkyerɛ faako a daa Korintohene akonnwa kɔ akwamu hene hɔ, na akwamu hene akonnwa ba Agyase hene hɔ. Wɔmmra na wɔmmɛkyerɛ wiase man. Na sɛbe, sɛbe, sɛ wote hɔ, na sɛ nimdeɛ nni wo mu a, woyɛ mmɔbɔ kyɛn sɛbe akwadaa a afei na yɛawo no. Na moagu mo ho anim ase papapapapa. Moyɛ animguasefoɔ, na mofrɛ mo ho sɛ moyɛ ahemfo, a yɛmfa kyiniiɛ nsi wo so deɛ a, na mennim ɔhene ko a woyɛ. Sɛ saa nimdeɛ ketekete wei wonni mu a, na ɔyɛ mmɔbɔ wɔ wiase a ne dekode a woso yɛ ne nnipa a wodi wɔn anim. Enti no mepɛ sɛ meka ma wiase nyinaa te sɛ ɛyɛ hurohurohurosɛm, ɛyɛ nsɛnhu a biribiara nnim, nsɛm hu papa biara nnim wɔ nsɛm a wɔkeka no ho. Deɛ ɛto so bio, wose mamma meeting, na sɛbesɛbe nnipa, wote hɔ na afrɛ obi sɛ mepɛ sɛ me ne wo hyia wei na ɔse menya kwan a, ɛno nso so tumi warrante sɛ yɛkɔtwa no asuo. Ɛdeɛn pɔtee na worefrɛ nde na yɛ? Me ne mo gyina court. Me wɔfa no mo fiti aseɛ 19 years ni a yɛ ne saa bun abusua yi wɔ Fosu Apia a sɛbi sɛbi wo te wei nyɛ sɛbi afutuo ne adeɛ a nka mɛka asɛm na akyerɛ wo nanso ɛyɛ dɛn ara a me nim deɛ mɛka na sɛ sɛbi sɛbi wo tumi hwɛ nyame anim ɛbɛ ka kyerɛ sɛ wo twa yɛ suo na wo strip yɛn of our royal rights a ɛnɛ wo royal no sɛ ɔwɔ bi a wobɛba abɛkyerɛ. Sɛ wankasa koraa no wowɔ bi a wobɛba abɛkyerɛ and that is why I'm so happy na meda yɛn Nyankopɔn ɔhata soro yi ase sɛ ɛnnɛ ama saa akwanya wei sɛ yɛn nyinaa nkɔgyina court na obiara mfa ne nokwa ne n'adanseɛ ne ne nsɛm mmɛdan court na court mmua. Nti anuanom mepɛ sɛ obiara nyɛ komm ne ɛnyɛ komm nhwɛ yɛn Nyankopɔn sɛ ɛm deɛ akɔdu ne deɛ ɛkwan no mu atene ɛnyɛ akasahunu biara bio. Ɛnyɛ sa bi nsɛnhunu keka ne nnwan twa. Saa bere de aduru mmara mu, aduru sɛ yɛn nyinaa yɛrekohyia na obiara de n'asɛm aba, na obiara ahu sɛ asɛm no nokware a ɛwɔ mu ni. Wɔ nkrataa, sɛdeɛ ɛnnɛ mekita me deɛ a mede rekyerɛ mo wiase yi, ɛne sɛ mma obiara nkan bi. Me nkrataa biara a mewɔ no, mede bɛkyerɛ. Abusua biara a ɛwɔ kurom hɔ no, ɛnnɛ mede bɛkyerɛ, na dekode a tumi a obi wɔ wɔ obi deɛ so no, ɔde akyerɛ. Enti anuanom, obiara nyɛ komm, abusua, obiara nyɛ komm, na Nyankopɔn adaworoma, nokware no, bɛda adi. Na saa nsɛm a ɛrekɔba, ɛrekɔba, mfeɛ bebrebe nyinaa no, ɛtoɔ bɛtwa seesei. Wɔse mayɛ false gazetting. Anuanom, sɛbe, sɛbe, sɛbe. Gazette no yɛ adeɛ a ɛyɛ mmara kwan so na yɛde yɛ. Nti biribiara a ɛyɛ lawful no, sɛ wopɛ sɛ wofa kwan so reverse no anaasɛ woka ho biribi a, ɛyɛ mmara kwan so na wabɛfa. Na sɛbe wo ne obi te hɔ na wahu sɛ onipa no afa kwan bɔne so ayɛ biribi, na saa biribi no a ɔreyɛ no, ɔde reyɛ de atia wo, na wo se wote wo fie, Sɛbe sɛbe sɛbe wode di me no mu da no asɔre na ɛna ayɛ na wotumi ka sɛ ɛyɛ false by mere allegation sɛ ɛyɛ false without sɛ fiti mmere tenten a wohuu sɛ ɛyɛ false nyinaa no wontumi mfaa nipa no nkogyinaa court mmisaa no asɛm sɛ saa adeɛ bɔne a wayɛ yi anaasɛ saa adeɛ wei a woyɛɛyɛ no ɛnyɛ ne kwan so anaasɛ ɛyɛ sɛbe sɛbe ɛyɛ kowisɛm na nka mmara no ani no adi bɛsi nnɛ a me ne wo kasa yi deɛ wotumi kyerɛeɛ ara sɛ mayɛ false gazetting. Na Force Gazette no, saa na yɛde revɛɛse deɛ mayɛ no anaa? Wote akonnwa so, wo Nana Seidu a yɛreka w'asɛm yi, wote akonnwa so a wonim sɛ mayɛ Force Gazette no, na wontumi mfaa me nkɔgyinaa court nchallengee yɛ mmaa punishment kwan mfa mma me, yɛmfa mmaa me, na wote wo fie ne yɛtwerɛ sɛ me nsɛnhunu wei de brɛ me a, na asekyerɛ ne sɛn? Nti nnɛ yi deɛ akɔduru court, yɛn nyinaa, sɛ yɛ Force oo, Sɛ yɛ true o afei deɛ yɛ nyinaa obiara bɛte ne pee ga wɔ hɔ yɛ nyinaa wɔ obiara afei deɛ ɛnyɛ deɛ nansesɛm bio ɛna ɛnyɛ sɛbe sɛbe enwia ntwa ne tumi ho afei deɛ mmra mu bra na bɛ declare he who alleges must prove it nti wo a nɛ watumi ahu sɛ yɛ false gazetting no ɛyɛ sɛ wo ba na wobɛyɛ dɛn wo ba bɛkyerɛ afei yɛ se ma yɛ emblem na emblem no a ma yɛ no anuanom. Wo wɔ w'abusua, me nso wɔ m'abusua. Sɛ ɔhwɛ emblem yi a meyɛɛ yɛ yi a, ɛkyerɛ sɛ sɛ ɔ ɛɛ leopard no a wɔka no, ɔte akonnwa no so. Na sɛ ɔbɛhwɛ a, mewɔ tuntum wom, mewɔ fitaa wom, mewɔ kɔkɔɔ wom, ansa na dua no ne etuo ne dono ne ɛho wei no nyinaa wɔ hɔ. Anuanom, asekyerɛ ne sɛn? Tuntum no asekyerɛ nyinaa ne sɛ yɛn nananom a yɛnhunu wɔn nnɛ a yɛammɛto wɔn a wɔko ɔkoden maa yɛn Fitaa no yɛ nkonimdi a wɔde maa yɛn sɛ nnɛ yɛyɛ adehye a ɛne ebinom anya akokoduru abɛgye afiri yɛn nsam yi. Ɛno nti na fitaa no wɔ hɔ. Mogya, kɔkɔɔ no yɛ wɔn mogya a wɔde ko maa yɛn. Wɔn afena no kyerɛ yɛn yɛn adehye adi a yedi. Ɛno ne afena no, ɛne sɛbea tuo no yɛ ɔko a wɔko maa yɛn. Ɛna yɛakra yɛn yɛn ahyɛnsodeɛ ne dua no a yɛfrɛ no sosomansan no. Yɛakra aboa ne saa ɔsebɔ no. ne akonnwa. Enti anuanom, ɛdeɛn ne bɔne a ɛwɔ saa adeɛ wei ho a wotumi akɔ alɛgye sɛ ɛnnɛ no yɛ ade bɔne a obi ayɛ a ɛno nti no ɛyɛ rebellion against sɛbesɛbe abusua? Na sɛbesɛbe sɛ wonni nimdeɛ a, wonni nimdeɛ a, komm na ɛsɛ sɛ woyɛ. Anaa wonte biribi ase a, ɛyɛ sɛ wobisa. Na sɛbe yɛnnka nsɛnhunu wɔ bere a wonte deɛ dekode a woreka no ase. Deɛ ɔyɛeɛ, na adɛn na wommisa no deɛ nti a ɔyɛɛ deɛ ɔyɛeɛ no? Wowɔ w'abusua, wodi w'abusua, wowɔ w'agyapadeɛ ne ade. Yɛ biribi yɛ asɛnsode. Ɛnnɛ yɛwɔ ɔman mu ha yi, obiara, companies dodoɔ a ɛwɔ ɔman mu nyinaa, obiara wɔ n'ahyɛnsode. Sɛbe, sɛbe, sɛbe, ahemfo koraa a ɛwɔ ɔman mu koraa no, obiara wɔ n'ahyɛnsodeɛ. Ɔhene biara ne fie biara. wɔ wɔn asɛnsodeɛ. Na sɛ nnɛ wo obi reyɛ ne deɛ a, wo na woba abɛkyerɛ obi deɛ ɔnyɛ. Na wo deɛ, deɛ na wayɛ ma wo abusua no? Sɛbesɛbe wobaeɛ bɛtena so a na moahunu sɛ sɛbe moyɛ adehyeɛ no, ɛdeɛn na wayɛ de ama abusua no? Na me deɛ, mɛtumi aprovu deɛ mayɛ ama abusua no. Matumi agazɛte nkonnwa ama abusua no. Ɛnnɛ, mmara mu na ɛdin mu nyinaa no, nkonnwa no wɔ yɛn din mu. Obiara ntumi nkyalɛngye yɛn. Three years na aba yi. Three years na ɛba yi from twenty eighteen na yɛkɔ twenty twenty one nti no mepɛ sɛ mesi no pi kyerɛ mo sɛ ɛnyɛ asɛm a me ne obi redi ho agorɔ anaasɛ mereyɛ deɛ mennim yɛ. Merebɔ abusua no ho ban, m'adwuma no no sɛ I'm protecting the right of the family nti no deɛ ɛkɔdi biara a ɛbɛboa ma abusua no agyina ɛnan so no na nnɛ ɛyɛ me dɛ sɛ nnɛ wada o mo ankasa tumi aboa sɛ yɛnkɔ court yɛnkɔ declare Sɛ yɛ force anaasɛ nyɛ force, yɛfi hɔ ɛkɔ no na mobɛhu mo gyinabea. Enti anuanom, saa nsɛm wei nyinara na ɛrekɔ so. Na deɛ ɛyɛ ya wɔ mu sɛ, mpɛn dodoɔ a wo se wo atwa yɛn asuo no, me a meyɛ ɔdehye a wo se watwa m'asuo no, na wo si China ani nso ɔhene. Wo si China ni ɔhene o, ɔno deɛ ɔwɔ right wɔ yɛn nsaase so, ɔno anya tumi ne akokoduro, abɛtena yɛn nsase, yɛn nananom nsase so, a nnɛ ɔno no mmom wokɔhunu no ansa no sɛ ɔpɛ asase anaasɛ ɔpɛ biribi a, ɔno Chinani no de ama wo. Na sɛbesɛbe wo ankasa a wote hɔ no, ɛdeɛn adwene na ɛwɔ wo tirim a de yɛ deɛ woyɛ? Sɛ nnɛ Chinani, na ɛyɛ mmere, na Nyame adom yɛn nyinaa rekɔe deɛ, yɛbɛwie, na yɛwie a yɛbɛhu deɛ ɛyɛ ne dea, ne deɛ ɛsɛ sɛ ɔde ma. Enti no anuanom, deɛ ɛrekɔ so no no, sɛ nsɛm a wɔkeka nyinara, ne deɛ ɔmo yɛ nyinara no, ɛnnɛ Nyame adom, yɛawie, yɛɛbɛwie. Na deɛ ɛyɛ awerɛhow wɔ mu ne sɛ, ɔmo akɔpe sɛbe sɛbe sɛbe nnipa ɛyɛ ahemfo wei, kɔpe no kɔɔ Dase Berɛ Kuamoa Gyapɔn hɔ, sɛbe ɔkɔɔ ɔman hene. Na sɛ sɛbe obi kyerɛw krataa wei fa ekuo bi ho anaa abusuakuo bi wɔ wo mpɔtam a, na woyɛ dinn wɔ ho a, mpanimfoɔ ka sɛm bi sɛ, silence means consent. Nti saa bere wei no sɛ sɛ no wowɔ mo mu agye ato mu sɛ saa deɛ abofosɛm ne nkwaseasɛm wei no ɛnkɔ so. Sɛ yɛntwa abusua bi, yɛnyɛ abusua bi akonnwa mfi wɔn nsam na wo deɛ wontumi yɛ dɛ ntena wo deɛ so. Nanso Nyame adaworoma ɛyɛ ɛno mmom na ɔnim sɛ ɛyɛ mmoa na ɔde reboa abusua no. ama nokware bi ada adi na obiara ahu nokware a ɛwɔ mu, na mo nyinaa mubehu bi. Ɛnnɛ asɛm no adu court, sɛdeɛ maka akyerɛ mo no, ɛwɔ High Court wɔ Koforidua. Yɛbɛdi wɔ Koforidua, na mo biara bɛhu nokware a ɛbɛba asɛm yi mu. Adanseɛ biara a obiara wɔ no, ɔmfa mmra, na afei deɛ aduru court ankasa a yɛrekɔka mu asɛm. Nti nananom, sɛ motie a, nsɛm a ɛrekɔ so no, ebi yɛ abofosɛm paa, ebi yɛ aniwusɛm, a ɛnsɛ sɛ ɛba. Bisabisa bi, obiara nya adwene papa mfa nyɛ nneɛma. Wobɛhwɛ krataa wei a, bere bi Bible mu asɛm wei bi siiɛ. Sɛ wohwɛ The Book of Esther a, efi four na ɛba nyinaa no, na quotations bi wɔ hɔ a, na onipa bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Haman ɛna Mordecai. Na Haman no, na ɔyɛ ɔhene no a right hand man, yɛmfa no sɛ prime minister. Na Mordecai no deɛ, na ɔyɛ gateman a ɔte ɔhene aboboa ano. Na bere bi bae sɛ nnipa bi bɔɔ pɔ sɛ wɔbɛkɔku ɔhene. Ɛnna Mordecai no teeɛ kɔsii ɔhene asom sɛ pɔ a nnipa bi abɔ ni. Ɔhene hwehwɛɛ mu, na ɛyɛ nokware, enti ɔtumi gyee ɔhene nkwa. Enti wɔtwerɛ guu book mu a wɔfrɛ no Chronicle mu a na ɛda hɔ. Na anuanom, saa adeɛ wei daa hɔ ara mfeɛ bebree. na obiara nka ho hwee. Mordekai nso, na obiara ntumi nyɛ ayɛyie biara mfa mma no, nanso na Nyame nim deɛ nti a na ɔreyɛ deɛ ɔreyɛ. Ɛberɛ bi duiɛ maa Haman yi huiɛ sɛ anka wayɛ panin anaa ɔwɔ dibea nti no, ɔreba a ɛyɛ sɛ obiara sɔre no. Nanso na Mordekai no nko ara deɛ, ɔnsɔre no. Enti wɔn nnipa no bi kɔbɔɔ no amanneɛ sɛ, Haman, woreba a, yɛn nyinaa sɔre a, Mordekai no deɛ, ɔno deɛ ɔnsɔre o. Ne bo fuiɛ. Ɛnna ɔpam ne tiri so sɛ, ɛnneɛ ɔne Jewfoɔ nyinaa wɔbɛbi aku wɔn. Adwen bɔne a nnipa bi nya a wɔnim Nyame tumi na wɔnim Nyame akwan nti no yɛ a na wɔyɛ mmɔbɔ. Wɔn mmom na wɔyɛ mmɔbɔ. Anuanom, asɛm no nyinaa ne sɛn? Mordekai yi te ne baabi, ɔwɔ hɔ ara a deɛ ɔbɛhu ara ne sɛ, yɛde krataa de aba sɛ yɛapam Jewfoɔ nyinaa tiri so, a seesei no deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ ɛbere bi bɛduru a yɛahyɛ sɛ sɛbe yɛbɛkunkum wɔn. Yɛde Ɔhene kawa asɔ ano, a yɛmfa no sɛ siw ɛnnɛ President asan nti no, nkyɛ sɛ obiara ntumi nyɛ dɛn nsesa no bio. Anuanom, Mordekai tee asɛm yi, na saa bere nso so no ne wɔfaase a yɛfrɛ no Ester, abɛyɛ ɔhemmaa. Enti na ɔkɔɔ ne hɔ na ɔse, Ɔhemmaa Ester, asɛm a ato yɛ ni o, enti sɔre. Nanso na mmere no mu bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ Ɔhemmaa Ester tumi kɔ ahemfie. Ne mmere nso yɛ sɛ ɔkɔ na ɔkɔ hɔ a, yetumi ku wo, gye sɛ ɔhene tene ɔno ara poma no hwɛ wo so ansa na ɔde gye wo. Enti na ɛyɛ den ma Ɔhemmaa Ester sɛ obetumi ayɛ dɛn akɔ ahemfie akɔsrɛ ne ne manfo ti. Enti anuanom de ɔbɛyɛ dɛn? Modekai sunsuan n'atadeɛ mu su, kyerɛ sɛ ɔnhu deɛ ɛte abɔnten no, ɛkɔbɔɔ Esther amanneɛ, ɔno nso homee te, ɔnhu deɛ ɔbɛyɛ, ɔmeɛ kɔfrɛ ne wɔfa ba, ɔse sei, ɔse me deɛ deɛ aba ni, Esther sɛ neɛ saa ne te deɛ a, me ne me manfoɔ nyinaa yɛbɛkɔ Awurade anim, na yɛbɛpae mmuada, na yɛn nyinaa ahwɛ kwan a yɛbɛfa so ayɛ dɛn? ama saa asɛm wei yɛahu ne siberɛ. Ɔhemmaa Esau nom sae nnansa mu ada. Ɛsiiɛ na ɔse, Mɛkɔ, na sɛ mewu koraa a, mɛwu ama me man. If I perish, I perish. Ɔhemmaa Esau nyaa akokoduro, na berɛ a wɔrekɔ no, Nyame adaworoma kakra ma no adu hɔ pɛ na ɔhene huu no sɛ ɔreba no, ɔhene yam hyee no. Ɔse, Ah, Esau, ɛdeɛn na aba? Na ɔtenee ne poma no wɔ ne so, ɛna ɔse, Ɔhene nya nkwa. Na mmom adeɛ a mehia ne sɛ mereto pono, na mmom wo ne Haman bɛba apontoɔ no ase. Ɔhene sɛ, Ah, ɔhemmaa, biribi a ɛhia wo biara, ka na mɛyɛ ama wo. Ɔsɛ ɔde, adeɛ a mehia ne sɛ mobɛba apontoɔ no ase. Anuanom, menka mma ne nware. Ɔhemmaa Esa yɛɛ no saa ara nnansa. Nti ɔhene kɔ biara na ɔbisa no, ɔhene kɔ biara na ɔbisa no. Na sɛ wohwɛ verse, eh, chapter 6 verse 13 no a, kyerɛ sɛ berɛ a Mordekai reyɛ saa nneɛma no nyinaa na Haman reyɛ saa abɔnefosɛm nyinaa no, na onnim sɛ nea ɛsɛ sɛ ɛyɛ no, ɛno nso na ne nti na ɔreyɛ. Nti ɔne no kɔ a, na n'ani agye. Ɔhemmaa ato ne pono, enti n'ani agye. Nti ɛda a ɛto so mmiɛnsa no, ɔhene bisaa ɔhemmaa sɛ, Ɛdeɛn na wopɛ? Sɛ m'ahennie no koraa na asɛ menkyɛ mmienu na mema wo fa koraa a, mɛyɛ ama wo. Ɔhemmaa Asa sɛ, Nana, ɛnyɛ ahennie na mepɛ, na mmom sɛ wode me manfo, me ne me manfoɔ ti bɛyɛ dɛn? Bɛkyɛ wɔn. Ɔse, Adɛn? Ɔse, Ɛneɛ asɛm a ato yɛ ni, onipa bɔneni bi ayɛ dɛn? Apam yɛ tiri so se yɛnku yɛn. Ɔhene abufuo baeɛ. Na berɛ a ɔhene, na wokae sis 12 no a, ɔse, And Mordecai came again to the king's gate, but Haman hasted to his house mourning and having

N'asɛm nyinaa, ne yere ankasa ankasa a ne yere no ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ saa nipa yi a wo ne no anya yi, sɛ ɔyɛ Jewni nko ara deɛ a, hwe a wɔhwe ase wɔ n'anim no, wontumi nsɔre wɔ n'anim, hwe ara na wobɛhwe ase. Na anyansafoɔ ne n'annamfofoɔ atunifo nyinaa, asɛm a wɔtumi ka kyerɛɛ no sɛ, Nea ɛtoo no deɛ, sɛ onipa yi yɛ Jewni nko ara deɛ a, ɛnneɛ ɛbɛba. Na anuanom, sɛ wotoa so a, mepɛ sɛ obiara kan bi. Woba seven no verse five no a,

Anuanom, asekyerɛ ne sɛn? Asɛnnua a Haman see yɛn sɛ yɛmfa Mordekai nkɔsɛn so no, ɔno ankasa na yɛde no kɔsɛn so. Enti adwemmɔne a ɛwɔ mo tirim no, nea mepɛ sɛ migyina Awurade asɛm so ka kyerɛ mo nnɛ ne sɛ, ɛyɛ mo ankasa na moretu mo amena. Na nnɛ, moahu deɛ akɔduru. Ɛnnɛ megyina Nyame asɛm so na ɛtu mo fo, adwenbɔnefoɔ, sɛ mo ankasa na moretu m'amena no, ɛnyɛ me. Na sɛdeɛ yɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔyɛ Jewni nko ara deɛ a, sɛ ɛyɛ nokware kwan so na onipa no nam deɛ a, hwe ara na mobɛhwe ase wɔ yɛn anim. Moayɛ bebree, moretwa nnwan, moretwa mu mpɔn, deɛ moreyɛ biara, deɛ mopɛ sɛ moyɛ biara, nea moayɛ no esum mu nyinaa, ɛnnɛ deɛ aduru ne deɛ aduru nie. Na meka hyɛ Israel Nyankopɔn anuonyam sɛ, nea ɛbɛba biara no, Awurade bɛkasa. Awurade bɛkasa. Enti nnɛ, obiara nyɛ komm. Abusua santen, mma obiara ti mpopo. Mma obiara mmɔ hu. Na yɛn Nyankopɔn, ɔyɛ odimafo Nyankopɔn. Ɔno na ɔtɔ were, na ɔno na otua ka. Enti yɛnyɛ komm, na ɛrenkyɛ yebehu yɛn Nyankopɔn nkwagyeɛ ne n'anuonyam. Sɛ woba a, meka kyerɛ mo sɛ. Constitution no yɛatwerɛ baabi, sɛ wohwɛ article fundamental human rights no ɛyɛ chapter five of the constitution na sɛ woba article thirty five no a woba article no article twenty one

there's no constraint attached freely nti na ɔsɔre na ase o mekɔ tamale ɛno ara nso wobɛkɔ station no afɔ kaa baabi a pɛ so kɔ ɔman mu biara akwanya akwanside biara ni hɔ ma wo you move freely in Ghana the whole country yɛntwaa bi ma obiara a ɔno own portion of the country ɛyɛ sovereign state sovereign state a ɛyɛ one institution country a obi nni obi so nye obi mmara nko. Obi ntumi nhyehyɛ mmara foforɔ wɔ ɔno fie anaase sɛ mene kurom anaa baabi foforɔ. Na ɔse the right to leave and to enter, wokɔ wobɛtumi asan aba freely o Ghana and immunity from expulsion from Ghana. Na immunity no asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ banbɔ kɛseɛ ma wo. Ɛyɛ bammɔ bi sɛ yɛrentumi nyi wo mfiri ɔman wei mu nkɔ ɔman foforɔ biara mu. So far sɛ woyɛ Ghanani no deɛ, yɛrentumi, obiara nni ho akwanya sɛ ɔbɛ sɛ wɔrehyɛ wo sɛ wɔrepam wo afiri ɔman no mu akɔ ɔman foforɔ biara so anaasɛ baabi foforɔ biara. Ɛno na ɛyɛ constitutional right of every citizen of this country. Enti sɛ nnɛ wotumi nya akokoduro kyerɛw krataa wei brɛ me sɛ expulsion of Charles Kwamina Abuampong and his Sosomansan family and his family, you are a supreme, ɛyɛ wei a, anuanom mohwɛ a, nsɛm bebree wɔ hɔ a wɔyɛeɛ a, makyerɛkyerɛ aseɛ, ɛɛ no mede ne nyinaa. ɛbɛto w'ani so ama obiara ahu. Nsɛm a wɔkaeɛ nyinaa, makyerɛkyerɛ ade, na menyini sɛ wɔn ankasa wɔte wɔn nsɛm a wɔtwerɛeɛ no ase. Enti no, sɛ wohwɛ a, rebel, rebellion, reason, recalcitrant, clan, makyerɛ biribiara ase, ne nyinaa mama kyekyere a obiara bɛhu, untrue, fictitious, ambiguous, instigate, authority, emblem, disrespectful, ɛnna remorse, regret,

maintained, whatever, irrevocable, whatever it is, irreversible, supreme, ne nyinaa makyerɛkyerɛ aseɛ wɔ saa krataa a ɛkita me mu a me nso so mede bɛto hɔ na obiara atumi aka bi. Na hɔ na abɛhu sɛ sɛbe nnipa no ankasa no, ɛyɛ awerɛho sɛ wɔn nhyɛ da nte deɛ na wɔyɛ no ase. Wɔn nni ho nimdeɛ ketekete, nsɛm a na wɔka no, mennye nni sɛ wɔn ankasa koraa na wɔka no, wɔte aseɛ anaasɛ wɔdwen ho. Nanso ɛsiane sɛ Nyankopɔn Sɛdeɛ ɔpirim Farao akoma ma no kɔduru ɔsɛeɛ mu no, saa na ɔde ayɛ wɔn. Enti sɛbesɛbe wɔn ne nyame na ayɛ dɛn? Anya, na ɛnyɛ nnipa. Ɛnyɛ me, Teasefoɔ Aboampɔn, na ɔnim anya. Ɛyɛ wo ne Awurade na anya. Sɛ wo ne manfoɔ, obi nyɛɛ wo bɔne, na wo se woretwa obi asu, woregye ne n'adehyedie, na wo na ade maa no na wabɛgye. Adeɛ a wamfa amma obi, wotumi gye? Sɛbe, logic, common sense. Asekyerɛ ne sɛn? Sɛ ade a enya nyɛ wo de a wode ma obi no, wutumi begye fi ne nsam. Wo ara wose yɛ ancient decision, na wokan the meaning of ancient a, ɛyɛ thousands of years. Na ɛyɛ dɛn ne nnɛ wo wo a wote hɔ yi, sɛ saa bere no na wugyina benkum anaa wote deɛ ɛkɔ ɛso no ase nti nnɛ wutumi revoke that decision? Nti anuanom, yɛnka no bebree. Afe aso, na ɛba sɛ ehia sɛ mema abusua. ehu nneɛma a akɔ so nyinaa ne nokware biara a ɛwɔ nsɛm no mu. Na ahensɛm no deɛ, migu so gyina pintinn hyɛ mo bɔ sɛ, yegu so, yenwiae, nea ebewie. Ɛnnɛ, Nyame adom, wɔn ankasa reboa ama no ayɛ ntɛm. Ɛnnɛ, wɔreboa ama no ayɛ ntɛm. Sɛ obiara mfa aseda mma Nyame sɛ saa nsɛm wei nyinaa aba deɛ, kwan a afa so aba nnɛ yi. Sɛ kɔɔto hɔ deɛ, ɛnyɛ afei na obi rekɔka ne mma anim asɛm wɔ hɔ. Ɛnyɛ afei na obi rekɔka wei, ɛno oduru hɔ a, wode wo nkrataa ne w'adanseɛ na ɛbɛkɔ. Enti sei deɛ, ancient decision ko a ɛtwerɛeɛ no a wode rebɛba abɛkyerɛ wiase nyinaa no, ɛsɛ sɛ wo nananom no decision a wɔyɛeɛ a wo revoke no, wode ba abɛkyerɛ nnɛ. Na afei deɛ wiase ayɛ dinn ama wo, na wo koma nso atɔ yam, na obiara nso ayɛ dɛn? Ayɛ. Ne faako a yɛfiri no, w'adom de yɛn akɔ hɔ. Gye saa bere wei a, sɛbesɛbe. Yɛn nanom nni hɔ yi, yɛbɛyɛ dɛn ahu deɛ ɛfiri nti na wɔada Roma Ancient Decision ko no krataa ko a ɛda hɔ ma wo a nnɛ wode rebɛba abɛ revoke saa asɛm a ɛwɔ hɔ no? Ɛno na yɛretwɛn wɔ court sɛ bɔ mmɔden ara fa bra court na fa bɛyɛ adansedie na yɛnni w'asɛm ma wo. Nti anuanom, Mɛda mo ase bebree, abusuasanten ne wiase nyinaa nneɛma bɔne a ɛrekɔ so no. Ɛno no, sɛ nnɛ worekɔsi Chinani ɔhene ame asoa no nnipa kɔn ho na woama no tumi, na me me a meme me nananom akoɔkoden, ɛnnɛ deɛ meme mmom na wokyerɛ me sɛ you are revoking the ancient decision, you are stripping me of all my royal rights de akɔma Chinani. Meda wo ase. Na Nyame nhyira mo bebree sɛ mo wɔ saa adwen papa no na ɛno na ma kae sɛ wo nim biribiaa a me wɔ a lot of biblical quotation a mede bɛma mo na ɛyɛ mmrɛ nti na mɛ mede ne nyinaa bɛgu net no so ama obiaa ahu sɛ Onyame yɛ otumfoɔ na ɛnyɛ wo wo adwen ne Onyame adwen ɛnyɛ w'akwan ne Nyame akwan ɛmfa ho ne bɔne hyehyɛ biaa wobɛhyehyɛ Nyame din mu wobɛdi nkuguo na nɛ mo ankasa ankasa nɛ Sɛ moyɛ obi a modwen yie na mote ase a, nka mobɛhu sɛ ampa, asɛm na aba. Ɛnnɛ, sɛdeɛ me meka yi, me deɛ matumi agazɛte me me nkonnwa o. Nti wo a wososo wɔ bi no, wobɛkɔ no nso akɔ gazɛte. Sɛ ɛnyɛ nokorɛ soso a, na ade nipa no akɔ kɔɔt. Ɛyɛ ɔde a, na ade no kɔ kɔɔt na yɛagye w'ade ama wo. Nti no, nea ɛwɔ hɔ nyinaa ne sɛ, seesei deɛ, nsɛm a akɔ so nyinaa no, ebiara nni hɔ a ɛsɛ sɛ obiara ma no ha no bio. Nyame adom, ɛrenkyɛ, atusasɛm no bɛtwa. Nokware biara a ɛwɔ mu biara no, ɛbɛda adi ama obiara ahu, na asomdwoe aba. Nti meda abusua ase bebree. Meda wiase nyinaa ase sɛ moretie yɛn. na mokɔ so di akyi wɔ nea ɛrekɔ so nyinaa mu. Na ɛnyɛ sɛ obi pɛ manso anaasɛ ebia sɛbe obi deɛ ɔsɔre a ɔnnim deɛ ɔbɛyɛ, na mmom nneɛma bi a ɛkɔ so yɛ atirimuɔden ne nsisie. Ɛnnɛ sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe wowɔ agyapadeɛ kitaa koraa na obi agye, ɔwɔ tumi nti no na wagye. na obisaa ho sɛ, Nti ɔno deɛ ɔfiri soro na esii fam anaasɛ ɔfiri asase ase na epueeɛ? Na deɛ nnɛ wote no, saa na obi nso bɛba abɛkyere wo. Ɛnnora na obi wɔ hɔ a na yɛbɔ ne din, ne nna bɛto a, saa na ɔkyena nso obi wɔ hɔ a yɛbɛbɔ ne din. Na anim saa nnipa ko no. A Nnɛ obi agyapadeɛ, wobetumi fa kwan bɔne so ne yɛde agye nkurɔfoɔ agyapadeɛ afi yɛn nsam, in the name of sɛ onipa no yɛ ɔhene nti. Na sɛbesɛbe sɛ saa kwan no so na yɛfa di hene deɛ a, anka sɛbe ɛyɛ awerɛhow papapapa. atirimɔden kwan so sei a, na ne nyinaa no, ɛbɛba awieɛ. Na bere no bɛso, na Nyame bɛkasa firi soro. Sɛnea ɔyɛ maa Mordekai ne ne mma ne manfoɔ ne Ɔhemmaa Ester no wɔ Jewfoɔ mu, saa na ɔno nso bɛko ama yɛn. Wayɛ bebree. Farao ne ne dɔm, da koro baako pɛ, wɔansan wɔn akyi bio. Enti onipa wɔ hɔ a, nya adwen papa na fa bɔ bra. na ɛma yɛn nhyira. Mandela, na ɔte sɛ yɛn ankasa, na ɔyɛ nipa. Yɛn nyinaa bɛtoo no, yɛn nyinaa hunu no. Prison a ɔkɔdaa yɛn nyinaa yɛtee bi. Nanso ɔsan baeɛ maa Nyame hyɛɛ no anuonyam bɛyɛɛ President, n'adwene papa nti. Nanso wɔn a yɛ adwene bɔnefoɔ ne ade na ɛsisi wɔn fɔ no, wɔn nso yɛhu wɔn awieɛ. Nti me nuanom, ɛnnɛ meka kyerɛ obiara sɛ, wote wiase a, fa adwene papa tena wiase, na ɛno ne w'akodeɛ. kɛseɛ a wohia wɔ Awurade hɔ, sɛ wobɛnya akoma pa anya adwene papa wɔ nnipa ho. Ɛno na Awurade bɛhyira wo, agyina w'akyi. Deɛ nna mu nam yi, obiara de hu ahyɛ ne mu sɛ, ɛna sei ni o, ɛna sei, nanso da biara nka kyerɛ sɛ, ma wo nyame nyɛ Nyankopɔn ma wo. Na sɛdeɛ ɔgyee Job firi adiyini Saul nsa mu no, saa na ɔbɛgye yɛn nso afiri atirimuɔdenfoɔ nsa mu. Nti meda mo ase bebree. Yɛbɛkɔ ɛnkyɛ biara, mobɛsan ate yɛn nka bio.